Cynnig sy'n cael ei drefnu ar y cyd rhwng Meddwl a'r Llyfrgell Genedlaethol. Ni'n ddiolchgar iawn iawn am y cydweithio ar y digwyddiad yma. Um, mae iechyd meddwl yn rhywbeth sy'n gallu effeithio ar bob un ohono ni. Um, ac mae'n dda iawn bod pobl yn medru siarad yn y gored erbyn hyn am y pwnc. Felly ni'n ddiolchgar iawn iawn i chi am ymuno gyda ni ac yn edrych mlaen i glywed beth sydd gyda chi ddweud heddi. Diolch.

Aeth yn arbennig o dda ac yym diolch am gymryd amser allan o'r yy dyddiadur i i i ddod yma i siarad i ni heddi. Wrth gwrs, a diolch am ddod neithiwr.
O, croeso. Fi'n credu falle bod dal y glit- bach o glitter arno fi. Yeah! Dyna be' 'dyn ni isio.
Felly, a i fwrw ymlaen a jyst holi fach o gwestiyne i ti ynglyn â dy brofiad o o o me- iechyd meddwl. Chi Pryd oedd y tro cyntaf i ti fod yn ymwybodol o iechyd meddwl fel pwnc neu yym neu yy yym yy wedi wedi dod yn ymwybodol o iechyd meddwl dy hunan te? Wel,
dwi'n meddwl bod fi erioed wedi meddwl, o, mae rhywbeth ddim cweit yn iawn amdano fi. Yym, yn enwedig yn fy arddegau, o'n i'n teimlo bo' fi yn... Gwrddwn i bobl, o'n i'n teimlo yy o'n i'n cael adegau tywyll a ddim wir yn gwybod be oedd yn mynd ymlaen a oedd hyn sbel yn ôl nawr, dwi ddim yn fy arddegau dim mwy. Um, ond ie, yeah, jyst ddim cweit yn deall y meddyliau oedd yn mynd ymlaen a jyst yn meddwl bod fi yn mynd yn nuts. Um, a wedyn, um, dwi'n lwcus iawn achos mae'r bobl yn fy nheulu, da ni'n dda am siarad am sut ni'n teimlo, ond o'n i'n teimlo bod jyst fy nghyfrinach bach bach tywyll i oedd hyn ac yr adegau tywyll yma o'n i ddim wir eisiau rhannu efo unrhyw un. Ac yna un diwrnod dwi'n cofio um, just, o'n i o, just desperate mewn ffordd, just yn, just yn trio deall beth oedd yn mynd ymlaen a Dwi cofio mam yn gofyn i fi be sy'n bod Meir a bod fi'n deud dwi ddim yn gwybod a nath hi ddeud wyt ti'n meddwl bod ti'n teimlo'n isel, os gen ti iselder ac o'n i ddim wedi clywed y gair yna rili, ddim yn gwybod be oedd hynna'n meddwl a wedyn chwarae teg i mam nath hi just cicio mewn i action wedyn um, mynd â fi i'r doctor oedd hyn pan o'n i tua 18 yn deg-naw. Ac yy ie mynd a fi i'r doctor o' rhaid fi lenwi rhyw fath o ffurflen questionnaire yym jyst yn gofyn t'mod wyt sut sut ti'n cysgu da drwg gwag t'mod yym yd- ydi yy dy arferion byta yn newid pan ti'n teimlo fel hyn a ma' ac yn y blaen ac yn y blaen a wedyn yym o'dd o'n brilliant y doctor nath o ddeud reit ti yn you're clinically depressed ac yym nath o ddeud nawn ni gael yr help i ti be' ti an- wyt ti angen ag nathon ni gael sgwrs da iawn yn fanna. Yym ond o'n i'n symud i America ar ôl cael y diagnosis yma ac o'n i oedd hwnna'n rhywbeth o'n i wir eisiau wneud achos o'n i'n mynd i yy wneud cwrs canu yn Los Angeles a chwarae teg i'r doctor nath o downloadio Skype fel bod o'n gallu cadw mewn cysylltiad efo fi tra bo' fi allan yna. Yym ac o'dd o yn wych t'mod n- dwi'm yn gwbod os o's o 'di ca'l profiad o yy problemau iechyd meddwl yn 'i deulu fo neu fo'i hun ond o'dd o y person cynta a mam hefyd bo' fi'n gallu t'mod siarad efo nw yn agored amdano fo a bo' nw ddim yy barnu na dim byd o'dd o jyst yn rwbeth ie ma' hyn yn iawn. Um, a fi'n cofio fo'n deud, tmod, um, the, the world is better having you here, so let's get this sorted, tmod. Ac oedd hwnna, oedd y geiriau yna aros efo fi, achos o'n meddwl, oce, okay, wel, mae o'n deall beth dwi'n mynd drwy fo. So dyna pryd fi, really, a, a, a just teimlo mor confused am spell, a wedyn oedd cael y diagnosis yn ddechrau ar wedyn just jyst deall be oedd yn mynd mlaen ac a chael y tools wedyn i allu um, delio hefo fo. Yeah.
Mae'n sôn o'n dy brofiad di bod y meddyg wedi, wedi bod yn help mawr yn wedi yn mynd y can pella na o roi cymorth i ti tra, tra ti yn America hefyd. Yeah. Rwy'n gwybod mae profiadau Um, pobl yn gallu bod yn wahanol iawn i'w gilydd, um, a falle os nad ydyn nhw'n cael y help na ar, ar y pwynt cyntaf, bod nhw'n nhw, nhw cario ymlaen i edrych am y gymorth um, rhywle arall, a, e, ail edrych um, ar rhywun i, i, ffindo, i ffindo cymorth. O ran gwybodaeth am iechyd meddwl, sut, sut beth oedd um, chwilio am gwybodaeth i esbonio a dehongli. Fi'n gwybod pryd mae profiadau yn dod yn gyntaf, mae'n anodd dehongli a deall beth yw ystyr y teimladau yma. A fi'n gwybod ti 'di dweud oedd e, o ti'm yn siŵr pryd oedd Mam yn yn gofyn beth beth oedd y profiad yma, yym beth oedd y teimladau yma. So pa fath o wybodaeth wnest ti wnest ti ddod o hyd i? Wel, dwi'n euog, fi'n siŵr bod pawb yn euog o wneud hyn, ond syth ar Google a rhoi depression i fewn a jyst gallu, ie, timod, ti ti'n edrych ar y symptomau a ti ti'n gweld, ocê, ie, ie, ie, ie, dwi'n gallu uniaethu efo hynna. Ond um, yr doctor hefyd yn rhoi lot o wybodaeth i fi, um, nes i fynd ar meddyginiaeth yn syth, um, ac uh, nath o gynnig um, enwau uh, cwnsela i fi hefyd, a nes i um, drio hwnna. Ond O'n i mor ifanc ar y pryd, fi dal, fi dal yn stryglo weithie i i siarad amdano fo'n iawn a be' sy'n mynd ymlaen yn 'y mhen i. Ma' hwn, t'mod fi'n gallu fi'n siarad am y profiad o y profiad ges i ond ma' actually gleu- gneud synnwyr ohon fo weithie mor anodd a dwi'm yn gwbo amdano ti ond os ydw i'n yn therapi ma' popeth mor scrambled yn 'y mhen i. Oce. Ma' trio ca'l rhyw fath o strwythur i am be' ti siarad amdano fo jyst yn achos ie t- Mae, mae mor anodd jyst i pinpointio bob dim. A, o, mae hwn, mae hwn yn bod ond fi, a wedyn mae hwn yn bod ond fi. A twod, felly fi ddim jyst wneud un peth ar y tro. Ond, ie, yeah, um, dwi dal yn chwilio am therapydd os, os gan rwy'n unrhyw. os fi wedi trio, dwi'n gwybod os ti yr un peth, ond dwi wedi trio lot ond ddim cweit wedi um, Ie, dim trio teimlo'n gyffyrddus iawn, ond falle taw fi 'di hwnna, jyst dim gwybod sut i wneud o'n iawn. Wel, am ran fi, o'n i'n lwcus iawn i ffindo cwnselydd oedd yn gweithio'n dda gyda fi, a, a fi'n gwybod dyw lot o bobl ddim wedi ffindo hynny mor hawdd, um, pigo fe lawr i personoliaeth fe a, a ffindo rhywun sydd yn clicio. Yeah. Dyw un cwnselydd da i rywun ddim yn, yn, yn, yn o reidrwydd yn mynd i fod yn gwnselydd da i rywun arall. Felly, yym... Dwi'n ffodus iawn. Mae mae angen chwilio am person cywir. Yn yn union. A a ma' raid roi'r gwaith mewn hefyd a dwi'n euog o beidio neud hynna weithie. Yym ond dwi'n ffodus iawn efo fy nheulu t'mo' ma' Non yn fel dych chi 'di gweithio efo hi lot ma' hi uh, yn agored iawn ac yn, ac yn rhywun na allai siarad efo hi am, am hyn heb unrhyw barnu. A um, so, mam ddiodde hefyd, y chwaer fach Greta, y mrawd fach Mop, mae o'n family uh, trait erbyn hyn. Ond, um, yeah, mae o'n, a dwi'n meddwl yr holl waith sydd wedi digwydd ers i fi fod yn fawr degau, bod gallu siarad amdano fo a teimlo'n saff i wneud yn rhywbeth sydd yn yn cael ei normaleiddio t'mod a siarad amdano dy ffrindiau hefyd so a ti'n cael gwybodaeth trwy dy ffrindiau wedyn a so ie yeah, mae rhaid fi dwi yn teimlo fel pan o'n i'n siarad am hyn dyn nhw'n blaen teimlo fel bach o ffrod yn deud ie yeah, no, mae gen i loads o wybodaeth amdano a dwi'n gwybod yn union beth dwi'n neud ond um, dwi angen cael gair efo fy hun weithiau i Mae rhaid i ti ganolbwyntio ar dy iechyd meddwl, mae rhaid i ti wneud hyn i ti dy hun, mae rhaid i ti ffeindio uh, cwnsler da, mae ti twod, rhoi'r gwaith i fewn. A mae o'n lot i twod, just cael y gair yna fod i hun. Really. Os, os na bethau penodol i ti'n neud sydd yn helpu ti ymdopi o ddydd i ddydd, um, neu os na unrhyw dechnegau ti wedi ffindio i helpu o ran hunan ofal? Mm -hmm. Yn sicr, mae uh, ymarfer corff yn helpu lot, yy mynd am dro, mae'n pethe pethe rili syml, ond jyst yym gwneud y pethe bach yna. A hefyd, weithiau jyst sgwennu list o bethau i gyflawni yn ystod y dydd, jyst gwneud y gwely, yfed peint o ddŵr, timod, jyst pethe bach yym jyst i anelu atyn nhw sydd ddim yn rhy fawr a sydd ddim yn rhy scary, yn enwedig pan ti'n teimlo mor isel â hynna. Yym, a wedyn ti'n teimlo fel ti 'di cyflawni rhywbeth wedyn, a ma' hwnna jyst y pethe bach yna sydd yn yn mynd i wneud dy ddiwrnod di'n well, achos bod ti, timod, pan ti'n mynd i'r gwely y noson yna wedyn, ma' 'di cael ei wneud yn neis i ti, a ti'n ti'n rhoi maeth i dy hun wrth gael y dŵr yna, a falle coginio pridd neis i ti dy hun, a jyst pethe rili bach fel 'na sydd Timod, os ti'n rhoi gymaint o bwysau arna ti dy hun. So, pethau fel yna, jyst pethau bach sydd yn gwneud ti deimlo fel bod ti wedi cyflawni rhywbeth. Um, ond hefyd siarad ydy'r prif beth hefyd, so mae mor anodd. Dwi'n gwybod os ti'n meddwl, mae'n teimlo fel bod ti ar y precipice o rhywbeth a just pwysio dy hun i, i deud o. Mae mor anodd a mae mor ddewr hefyd jyst i i deimlo'n saff efo rhywun a jyst i siarad amdano fo. Ond dwi'n un wael am feddwl "O, dwi'm eisiau bod yn fyrddin arnyn nhw" a... Ond falle bod bod os dechrau'r sgwrs yna bod chi'n helpu nhw hefyd. So mae o'n yym... dyna'r prif bethau i fi rili a... Ond i ddeud hynna...

yn steddfod, be oedd hi, Llanrwst? Ie? Ie. Pryd oedd y steddfod diwetha? Um, Amser maith yn ôl. Amser maith yn ôl.
Nath ni wneud sgwrs efo Non a uh, Griff o Tsunami a Cara Soleri a hwnna oedd y tro cyntaf i fi siarad yn agored um, um, am fy iechyd meddwl. A wedyn o hynna, nes i feddwl, oce, okay, wel, mae gennym fi'r hyder yma nawr, a nes i sgwennu blog i chi, a Oedd hynna'n helpu gymaint. Jyst i, eto, wneud sens o beth sy'n digwydd yn dy feddwl di. Um, a um, fi'n gwybod o ti'n mynd i ofyn i fi am y blog, so sori bod fi wedi gwneud segway mewn i hynna. Ond um, oedd yr ymateb ges i o hynna yn anhygoel a pobl yn medru uniaethu. Um, so oedd hwnna'n rhywbeth really special achos Mae'n wneud ti deimlo fel tibod dim ti 'di'r unig un sydd yn teimlo fel 'na. Ti yn meddwl "o gosh ydw i bobl yn meddwl bod fi'n mynd i fod yn crazy" yn deud rywbeth. Tibod gair dylsen ni ddim defnyddio wrth gwrs. Ond yym na oedd lot o bobl yn gallu uniaethu a yy wnaeth o wneud i fi deimlo... a hefyd pobl yn yn cynnig...

O'n i'n lwcus iawn iawn achos o'n i'n byw hefo, chi'n siŵr fod i gyd yn nabod o, Geraint Rhys Edwards sydd yn hilarious. So oedd cael fo yn y tŷ yn help mawr achos o'n ni'n jyst yn cael laff efo'n gilydd. A o'n i'n teimlo dros pobl oedd yn byw ar eu pen eu hunain. Um, mae teulu yn rhywbeth pwysig iawn i fi hefyd, so methu gweld nhw yn rili, rili anodd. Ond um, Dwi'n meddwl wnaethon ni, wnaeth Geraint a fi wneud y ymdrech i jyst, os oeddwn ni'n teimlo'n isel, i fod yna am ein gilydd ac i i i godi ein gilydd fyny. Yym so fi'n rili rili lwcus yym a dwi'n gwybod oedd o'n anodd iawn i lot o bobl ond ar y pryd... Ond ma' hynna'n... dwi'm yn gwybod amdanat ti ond ma' lot o bobl, yn enwedig pobl sydd Delio efo yym salwch meddwl. Fi actually mwynhau Covid. Dim dim Covid ond yr yr yym gorfod aros fewn achos mae'r social anxiety dych dych chi'n cael a jyst llonyddwch o orfod bod adre a ddim gorfod delio efo pobl yym a jyst

Ie, wel, peth ydy efo perfformio, mae o'n chydig bach o catch 22 i fi achos mae o'r peth dwi'n mwynhau fwya yn y byd ac yn dod â'r mwya o joy i fi ond hefyd y peth sy'n neud fi mor sâl yy jyst yn poeni achos yym ie dwi'n me'wl dwi'm yn gwbo be' 'di o ma' jyst ma'r yy gor bryder sy'n dod efo paratoi ar gyfer unryw berfformiad yn overwhelming weithiau ac yn jyst rhoi ti off gwneud o'n gyfan gwbl. So, rhan really anodd cael y balance yna. Um, uh, a jyst gweld, ie, yeah, jyst gweld y joy ynddo fo. Um, Mae'n yn amlwg yn rhywbeth wedi tyfu fyny um, yn gwneud o'r cyfraith yn y, yn y tu o hyd. Um, a falle o'n i'n teimlo pwysau i wneud hwnna fel gyrfa, um, jyst achos oedd mam a dad wedi bod mor llwyddiannus Yym a bobl. Yym a weithie falle teimlo'r pwyse yna gennyn nhw ond ma' nhw'n gwbod erbyn hyn i beidio roi pwyse arna ni achos ma' nhw'n gwbod bo' fi'n cysylltu hwnna hefo fy iechyd meddwl. Yym so ma' hwnna'n wers 'da ni fel teulu wedi gorffod yy cael. Yym, oedd yn anodd, ond dwi'n meddwl, a we- a wrth i ni gyd di- ddeall ein iechyd meddwl chydig bach mwy, yym, ie, mae 'di helpu hefo'r perfformio mewn ffordd, achos erbyn hyn, wel, efo neithiwr, efo Cabarella, dim ond yym hapusrwydd o'n i'n teimlo efo hwnna, yym, achos o'n i hefo pobl, um, sydd just yn lyflu a, a do'n na ddim pwysau efo fo, a, a, a fo'r stael cabaret hefyd, os ydych chi'n gwneud camgymeriad, mae'n ffain. Um, so dwi'n meddwl, os ti'n rhoi'r pwysau yn yr hun hefyd, twod, mae rhaid ti fod yn berffaith, mae rhaid, mae rhaid ti fod yn berffaith. Os ti'n gwneud mistake, hwnna di'r diwedd. Ti ddim werth, dy ddim werth wneud o dim mwy. Um, so ie, yeah, Mae jyst, mae cael y balans yna 'di bod yn rili anodd dros y blynyddoedd yym ond erbyn hyn dwi 'di gwybod be dwi'n fwynhau wneud a dwi jyst yn mynd i wneud y pethau yna yn hytrach na trio gwneud t'wod pethau dwi'n meddwl dwi'n fod i wneud fel perfformer so ie ie.
Oedd e, oedd e'n wych gweld Cabaret Lan Pâl llwyfan mor fawr a chymaint o bobl oedd wedi werthu allan a yr ymateb yy gan y gynulleidfa oedd yn dweud y cyfan pa mor yy faint o nhw wedi mwynhau, felly pa fath o brofiad oedd bod yn rhan o o Cabarella? Oedd e'n teimlo fel oedd lot o ohonoch chi yn y sioe o- fel unigolion? Dwi'n dwli ar bob un aelod o'r grŵp yna, mae e jyst 'di bod yn brofiad arbennig o'r cychwyn. Nes i mond ymuno â nhw llynedd, yym a Dwi'n cofio cyn gwneud hynny, wel, wnaethon ni wneud sioe um, ar-lein uh, i bobl streamio. A cyn hynna, o'n i'n mes, o'n i um, stresio allan am ddysgu'r cyneuon, o'n i jyst y pryder o'n i'n teimlo am mynd fewn iddo fo, achos o'n i'n meddwl, gynnu gymaint i brofi, dwi'n rili eisiau bod yn rhan o'r grŵp yma, dwi'n meddwl bod fi'n dda. Um, a nes i gyrraedd yna, ac o'n i, oedd genna fi just y stres yma i gyd yn ymhen i, a unwaith i fi gyrraedd yna, nas just es i ymlacio'n llwyr, achos oedd nhw'n dweud, oh gosh, mae'n bwyn i, ti'n gwneud amser ni? Lisa Angharan sydd yn bartun incredible, a sydd yn gallu gwneud unrhyw un deimlo'n well mewn eiliad. Um, a Mae cael rhywun fel hi yn y grŵp, ti'n teimlo'n saff efo hi, a maen nhw'n ffrindiau, tibod, mae'r bobl yma'n ffrindiau, ti'n... ti jyst yn teimlo, ie, mae hwn jyst 'di fod yn hwyl, a ers hynna dwi jyst 'di dod i pob un peth dwi 'di gwneud efo nhw, a dwi jyst mor falch bod fi'n rhan ohono fo, a mae 'di wneud i fi garu... canu eto achos am sbel o'n i jyst ddim yn mwynhau o dim mwy. So fi'n rili, really, really ddiolchgar iddyn nhw um, am ofyn i fi fod yn rhan o'n fo. Mae wedi kind of newid bywyd fi. Yn edrych ar y criw arbennig. Mae'n awesome. Um, oedd lot o tunes yn, yn, yn y sioe ni fel cyfarwydd Cymraeg. Os gen ti unrhyw gyneuon Cymraeg wyt ti'n hoffi troi ati i godi calon? Yym, dwi'n ffan mawr o Carwyn Ellis, yy, Duwies y Dre. Dwi'n meddwl mae'r gân yna yn, ie, joyful. Yy, ti- y s- y nodyn cynta sy'n dod 'mlaen, ti'n teimlo'n hapus. A mae o jyst yn mynd â fi i rywle ffyn a lliwgar a yym, ie, dwi'n rili, rili mwynhau'r gân yna. Hefyd, dwi'n gwybod bod o'n overplayed erbyn hyn, ond rightfully so, ydy bach o hynna. Morgan Elwy. Un achos, rei, y tro cyntaf i fi glywed o oedd pan o'n i'n canu lleisiau Cefn Dyrfod, Canu Gymru, ac o'n i'n gwrando o'n i'n meddwl, yeah, mae hwnna'n eitha cool, ond wedyn pan o'n i ar y llwyfan yn canu wa hefo fo, just Joy, eto fi'n gwybod fi'n deud joy lot ond os ti'n nabod Morgan hefyd mae oh dwi'n jyst y person mwya gorgeous yn y byd so yym I am a t- ma' hwnna'n mynd â fi nôl at jyst teimlo rili hapus ar y llwyfan eto sydd yn beth mawr i fi so ie yym yn sicr y gan yna yym pob can gan Eden yym achos ma' dwi ma' genna i yym atgofion rili melys o nhw yn dod i'r tŷ pan oedden ni'n ifanc ac yn ymarfer ac yn t'mod y gwaith oedden nhw'n neud t'mo' mam yn gweithio efo nhw a mae jyst yn mynd â fi nôl i'r amser yna ag o'dd mater rili hapus yn 'y mywyd i ag ma' nhw'n bobol amazing. Yym so ie yy gwnâi anfon nawr. O gwych. Ie.
Swnio fel cyfnod da. Hapus iawn. Rili hapus.
Yym, fi'n gwybod rwyt ti a'r teulu wedi gwneud tipyn o godi arian gyda Cyngherdd y Nadolig, yym, a, a, a dwi ddim wedi bod i, i, i fwynhau nhw cyngor, cyngherdd er enw dwi'n fi am dy fi dweud. Ond wyt ti gallu dweud ychydig am sut dechreuodd hynny? Fi wedi chi wedi um, cefnogi meddwl a, um, mewn cyngherddau a hefyd uh, elusennau eraill. Wel, um, I ddeud y gwir, dwi'm yn cofio sut nath o ddechre, dwi'n meddwl oedden ni... Ma'r teulu fi 'di canu efo'n gilydd o hyd ers pan o'n i'n yy ifanc iawn, o'n i'n dysgu yym t'mod caneuon gan y Beach Boys pan o'n i'n mynd i fyny gyrru i weld Nain a Taid yn Prestatyn t'mod o'dd mam yn deud reit mynd i Antigua ni nawr yn Antigua ni nawr. Yym so o'dd hwnna'n rwbeth naturiol o'dd yn oedden ni'n neud ta beth a wedyn gwahodd Non i i ganu hefo ni hefyd achos bod hi'n Honorary Parry Isaac, neu beth bynnag i enw nhw. Um, so, uh, yeah, nath ni ddechrau gwneud y cymheddau yma, ac oedd o yn, yn llwyddiannus. Ac um, oedd o dim ond ar ôl i non sgwennu'r blog i chi, nath ni feddwl, o, oh, Mae'n i uh, godi arian i uh, meddwl a mor hapus bod ni'n medru wneud, achos bod yn rhywbeth sy'n mor agos i'r teulu fod t'mo lot onyn ni diodde yn y teulu yym odd o jyst yn teimlo'n naturiol i yym i i ni ddau meddwl a dyn ni'n t'wod dyn ni heb neud un ers sbel achos covid ac yn y blaen ond yym edrych mlaen i neud mwy achos t'mo ma'n rwbeth sbeshal gallu gneud hwnna efo dy deulu ag yym ie yym dwi'n gwbo bod yr yr achos yma'n yn agos iawn ac yn bwysig iawn i ni gyd so ie. O grêt, o diolch i chi am, am gynnodd i ni. Diolch i chi, diolch i chi. O ran uh, codi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl, os na unrhyw beth, unrhyw beth wyt ti'n gallu meddwl bod y, bod y ffordd o'n neud hynny yn, yn, yn fwy? Dwi jyst mor uh, ddiolchgar efo pa mor bell da ni wedi dod yn ymwedig ers pan o'n i'n yn dda ddegau a ddim really dim uh, ffynonellau yna i, twod, yy ar gael yy t'mod ma' popeth ar Instagram ma' popeth ar lein nawr ma' pobol yn yn lot mwy parod i siarad dych chi'n neud gwaith anhygoel ma' digwyddiade fel hyn t'mod dwi dwi dwi'n siarad efo pobol dwi'n ddim yn nabod am sut t'mod am fy ymennydd a be' sy myn' mlaen yn y fo so yym dwi'n meddwl creu'r yy spaces yna yn t'mod i i bobol allu siarad ma'n Mae'n anhygoel, mae'n wir yn anhygoel a mae ehm dwi'n meddwl jyst cario mlaen i i tibod i ddeud mae'n iawn i siarad, ma' hwnna 'di'r prif beth rili a a ma' 'da ni 'di dod mor bell, so cario mlaen i wneud fwy o hynna dwi'n meddwl yym ie.
Ie. Pa... wrth feddwl am am dy hun yn yn y yn dy arddegau, pa fath o gyngor byddet ti'n rhoi i dy hunan os wyt ti'n gallu? mynd nôl a siarad i dy hunan yn dy adeg e neu neu rhywun sydd yr oedran yna nawr sydd yn mynd trwy'r un fath o brofiad a Wel, mae hwn yn rhywbeth dwi wedi siarad efo ffermydd o'r blaen, wedi siarad efo ti dy hun yn blentyn, um, sydd yn rhywbeth rili really defnyddiol dwi'n meddwl, achos dyna'r adeg o'n i jyst yn, yn brifo mwyaf. Um,

Yym fyswn i'n licio symud i bod yn siarad mwy a gallu mynegi fy hun falle yn well pan oeddwn i'n iau, trio deall be oedd yn mynd ymlaen yn 'y mhen i. Yym fi'n falch bod fi wedi gwneud yym erbyn y diwedd ond jyst trio gwneud ie mynegi fy hun falle yn yn well a trio gwneud sens ohono fo a ie sgwennu pethe lawr a

Yym, mae o jyst yn gân sydd yn codi calon, mae'r neges yn hyfryd ynddo fo, a timod, mae 'na bethe gwael yn digwydd yn y byd ac yym 'y ni fel pobl, ond yym wel ma'r ma'r byd yn le lot gwell efo ni ynddi hi, felly yym ie, gobeithio gobeithio'r mam yn diolch, dad sy'n chwarae gitâr ar y trac. A family affair. Yes. Yeah.
Wel, mae sawl achos o hynny yn does? Er mwyn cloi y sgwrs te gyda'r gyda'r gân, cyn cyn i ni wneud hynny, hoffwn i ddiolch i'r Llyfrgell Genedlaethol am gwahodd ni yma a cyd-weithio gyda Meddwl. Mae'n wych cael trafodaethau iechyd meddwl dros y maes yr wythnos yma a a gallu wneud hynny gyda gwesteion newydd. Yym.